Mba'éichapa che amigokuéra areko peteĩ iñimportanteterei akompartisea penendivekuéra ko moméntope? Nañanetéma héra Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El proféta Amo oskrivi va'ekue kapítulo cuatro versíkulo trésepe. Ñañembosako'íke lo mitã. Sa'i oiko pe mandu'a pe mano rehe. Ha'e peteĩ mba'e ojeguerekóva tapykuépe. Ñamanóva raha nañanemandu'ái. ha Ñandejára oipota ñañembosako'i. La hénte oñembosako'i heta mba'erã ko yvy ári, péro méno ndojepreparái pára la eternida. Ñane témape he'íkuri Preparándose pára la eternida. Ma'erã piko ñande jajepreparáta? Ñag̃uahẽta hína ára jajotopa hag̃ua Tupã Ñandejára ndive. Ñag̃uahẽta pe ára ñame'ẽ hag̃ua kuénta ñane rembiapokuére he'i vaíva ha iporãva rehe. Ñandejára ningo oikuaauka ñandéve iñe'ẽ rupi. Ñande ningo ñanase voi angaipa reheve. Ha Salmo 51, 5-pe he'i, Che sy ryepýguima voi che asẽ angaipa reheve. Tuicha entonce ñane irresponsabilidad. Mba'ére piko? Jaguereko ningo peteĩ alma omano'ỹva ñande pype, ha péva ñande japrepara va'erã, porque jajotopáta Ñandejára ndiveño. Ha maerãiko jajepreparáta? Ñandejára he'i, ha pe experiencia omoañete ñandéve. He'i Eclesiastés 12, 7-ve, he'i péicha, Upe rire katu, pe yvy timbo ojevýne yvýpe yma guaréicha ha'e, ha ñane ág̃a oho jevy Tupã rendápe Ha'e ome'ẽ va'ekue ñandéve. He'i upéva Karai Ñe'ẽme, El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ihendúpa reína, nemandu'áke Nde hína peteĩ yvy tiémpo ha eguereko peteĩ espíritu. Ñande tekotevẽ ñañembosako'y. Tupã ningo oikuaapa ñande rapykuere ha ko'ag̃aite ñane pensamiénto ha oikuaa ñane renonderã. Péicha. Tupãngo oreko la ikalendario de áños, meses, días, horas, minutos japarti hag̃ua ko yvágape. Tupã oikuaa ñande moõpa ñanekandýva.

Ha upéi ja'eko peẽ mboty Jesús rehe jajerovia he'ise. Ko ñande reko vai jagueraháva ñaína ningo nombovy'ái Jesúspe. Iporãiténepa jajevýramo! Ko ñande reko vaígui, che amigo kuéra. Jesús ningo ou ko yvy ári osalva hag̃ua umi orekonosévape ipekádo. Ha upévape Tupã ohenóita peteĩ yvypóra heko potĩva. Aka'épa ñembosako'íta? La Bíbliape ha'éma peẽme he'i hague prepárate pára venir al enkuéntro de tu Dios. Araka'épa jajepreparáta? Ko ñande rekovépe ningo oĩ éste día, ko árape jajeprepara. Ko'ẽramo ikatu nañaneko'ẽvéima ha jajetopáma eternidápe. Qué lástima mba'e. Pe tiempo jaguerekóva hína ko'ag̃aite. Ko'ág̃a ha'e. Segunda Corintios capítulo seis rópe he'i, Ko'ág̃a ha'e hína pe pytyvõ ha ára he'i. Ko'ág̃a ha'e hína salvación ára. Ha ni kereperde pe ára. Nde rehendúva hína ha remañáva hína cherehe, ko'ág̃a reperde amo ko mba'e porãite, reperdéta pára siémpreva. Eñepy'amongeta porã kende. Mba'épa rejapo? Eavrílama korasõ porã ha ere Jesús rehe, Peña, ahendúnte. ha agueroviáta che salvamento, añembosako'ise aha hag̃ua nendivépe nde rembiasaitére. Péicha he'i Romano diez, capítulo diez, versículo nueve-pe, Nde juru rupi ere ramo Jesús nde Jaraha ha nde py'apy nde rovia ramo Tupã Ñandejára omoingovejevy hague Chupe omanóva apytégui rejesalváta, nderejesalvaséiva ko'ág̃a. Eju Jesús rendápe por la fe, ha'e neperdonáta.